Fil-qalba ta' Bur Marrat hemm storja li ilha tiċċirkola għal diversi snin. Teżisti f'ħafna varjanti differenti imma l-qalba tal-istorja jisa dejjem l-istess. Raġel xieħ li bes il-biss tradizzjonali Malti miexi tard fid-dlam bil-lejl. Din hija l-istorja tax-xieħ ta' Burmarrat. L-istorja li ser nirrakontaw ġiet ippubblikata fil-Malta Independent fil-25 ta' Ottubru tal-2020. John u Paul huma żewġt iħbieb. It-tnejn li huma kienu qegħdin fil-karozza. Paul idejh fuq l-isteering u John kien passiġġier. Kienu qegħdin isuqu minn San Pawl il-Baħar lejn id-direzzjoni tal-Mosta. Kien lejl sieket u l-karozza tagħhom kienet l-unika karozza għaddejja fit-triq f'dak il-ħin. It-triq kienet totalment vojta u qas kont tara ruħ għaddejja dak il-ħin billi kien tard bil-lejl. Hekk kif waslu mal-parroċċa ta' Burmarrat, proprju fejn Sherry's Garden Centre, Paul ra xi ħaġa stramba li ġibditlu l-attenzjoni. Raġel anzjan, wieqaf nofs tat-triq, immobbli, bħal donnu ma kienx konxju tal-periklu li seta' jkun fih. Paul waqqaf il-karozza fin-nofs, xegħel il-hazard lights u tnejn li huma ħarġu mill-karozza biex jaraw jekk kellux bżonn xi għajnuna. Meta staqsewh, l-anzjan ma wieġeb xejn, baqa' ċass iħares lejhom. Għalkemm dak il-ħin għadditilhom minn moħħhom li di kienet xi ħaġa mhux tas-soltu, ma tantx allarmaw irwieħhom. Wara kollox kull ma kienu esperjenzaw kien raġel xiħ, konfus, f'nofs ta' triq. Daħlu tnejn li huma fil-karozza Saqgħu minn maġenbu u baqgħu għaddejjin fi triqthom lejn id-direzzjoni tal-Mosta. Wara ftit mijiet ta' metri, għat-tieni darba reġgħu rawh f'nofs tat-triq. Din id-darba indunaw li qed tiġri xi ħaġa stramba ħafna. Paul ma waqqafx il-karozza u fl-iskumdità li sab ruħu fiha, iddeċieda li jibqa' jsuq minn maġenbu. John qas biss kellu ċans jitkellem fuq dak li kienu għadhom kemm raw, għax fil-pront Paul beda jsuq b'veloċità eċċessiva. Tant li John beda jibża' ħafna u ġibidlu l-attenzjoni li bda sewqan kienu se jispiċċaw mejtin it-tnejn li huma. Paul lanqas biss ħares lejh bħal donnu qas kien ħdejh. Baqa' jsuq bajnejh ippuntati l qudiem lejn it-triq. Hekk kif qorbu lejn inħawi tal-Mosta u kienu qabżu l-kappella ta' Santa Margerita ta' Inrahana, Paul beda jnaqqas ftit il-veloċità, u John, imwerwer, staqsieh x'kien qiegħed jiġri. Abjad karti b'għajnejh ċassi, Paul qallu illi kif qabżu x-xiħ għat-tieni darba u tefa' għajnejh fil-mera biex iħares lejh, jinduna li x-xiħ kien tfaċċa bilqiegħda fuq is-sit ta' wara tal-karozza tagħhom u bil-biża' li ħakmitu, ippanikkja u qapat isuq b'veloċità għolja. Meta ħares lejn is-sit ta' wara, John ma ra lil ħadd. Ix-xiħ kien telaq bla ebda ħoss. Din l-istorja tax-xiħ ta' Bur Marrat hija esperjenza li għadda minnha wkoll il-ħabib tagħna Rena Farrugia. Huwa kien irrakontalna din l-istorja tiegħu f'episodju 34. Kien għadda minn esperjenza simili ħafna meta hu u ħabib tiegħu kienu għaddejjin minn din l-istess triq. U malli qbiżna l-knisja ta' Burmarrat biex niftehmu fejn hemm dak il-garden center il-kbir, hemmhekk hemm stage tal-linja. Qal jaraħ dak ix-xiħ fuq l-istage qal li x'inhu jagħmel hemm. Ejja sakemm ħarist qedtlu hemm ħatta. U saq naqra qal li tħares fuq wara ren qedtlu x'ġara. Qal li u jħarist fil-mera, qedtlu dak minhu. U ksaħna jekk il-fatt bħalissa ara. Spajki tal-assuf ftit sufli għandi midi. U f'daqqa waħda klikjajt għat-tlub qasuq. Qalli ġra għat-tlub qasuq. Malli wasalna fl-area ngħidula aħna ta' Għajn Riħana, min hu mill-Mosta jaf liem hi. Telaq. Imbagħad ipparkjajna ħadna nifs u ma rajniehx. U to be honest, jiena kont smajt li hemmhekk ġieli ġara xi ħaġa simili, però Ġifi kol meta tħares li jemra bdejt taraħin. Iwa, sa li u baqa maħna bil-qeda maħna fil-karozza, sa kem wasal u dim il-kappella ta' Inriana. U taf tiddiskrivih ġifieri. Iwa, xieħ li jibes ilbis tradizzjonali Malti. Ixir bil-beret biex niftehmu, bis-sidrija, bil-qmis bajda. Tista' ġa għandi erba', tnejn minnhom bla xkwara. Le, ħamsa, tnejn minnhom bla xkwara. U però dan eżatt ma li waqqafna. Għax aħna bdejna ħarsu lejn il-mera kultant, però hu sieket u ma jagħmillek xejn. Hija temm? Le, huma ma jagħmlulek xejn. Xejn, hemm siket u daqshekk. Stejjer ta' raġel xiħ miexi bil-lejl jeżistu madwar Malta kollha. Kultant jarawh għaddej bi xkora fuq spalltu wkoll. Matul dawn it-tliet snin li ilna nagħmlu l-podcast ikkuntattjawna 'l fuq minn għaxra minn nies biex jgħidulna li kellhom esperjenza paranormali li tinvolvi dan ix-xiħ ġieli jġorr l-xkora fuq spalltu. Inti qatt kellek xi esperjenza simili? Iktbilna fil-kummenti. Narawkom id-darba li jmiss.